msani uya ni Mm, ah, i swo goleni xa mbobo jojo liloni vulavula ku yena ni u cheka levhu ra nela a ka laha mili i xipedi xi nga tsuvula laya a ni mhaka loko za ku vavisa laha nyama yi vavisaka yi khoma a ka ha mili nchumu fe a swi yoyi hi loko va bihiwa le va ri ku ekuteni kona
a va bohi mani hi- hi vanhu va komiti ya kereke hi kombinixi i hope leswi dyondzo ku hayi loko i tivitana huluhulu ka n'wanuna wo ka a nge se za ku lovola hayi ya wa va hulu ne va tlhanga tekiweni hi pele va ka khakhala hi ri eh vutomi i vhilwa leswi mi nga mi bundhlusela Hi ri shout out
touchani screen va ka kakala touchani screen va ka kakala mari leswi mi nga swi endla a swi kahle mm, hayi mimundlisi vukati bya un'wana ex mativana mi onhile mani mi hlaserini ahe i xangani gang podcast network ha vulavula halwa ha hleka naswona hi vulavula swo twala xangani gang podcast network hi vulavula ngopfu kambe u ta yi rhandza

ni ku la o a ka ha ri kona a ka ha ri kona la la hi le ka histwini u swini la ku sa wena namuntlha lano ni khome ximenamena xin'wana xo ka xi nga dumangi kahle ne ka tiktok namuntlha se before hi nghena timhakeni e ta ta ta weekend leyi a ni ta hisa hmm. before hi nghena ku na timhaka ta ku ku na eh, event yi nga ta va kona ya j john ne mm. ta ri ko swo boha so loko ya ka j john ne meka sure u famba na n'wanuna loko nga famba munhu wa wena leyi leyi va ku ku rhembuleleni hi ku ri mabyala timbangi hinkwaswo swi mi swi dzadzaku swi ta swi ri kona se u nga dakwa u lahla u vuya lahlela munhu wa rhongo ha ku ta rhembulelana ngopfu 19 ta december hi ta ri le ka j john ku ta kha ku hisa ku penga Rhwimbu, Then, rhwimbu.
hi ti 20 ya ka munghana lonene summer awards i summer awards kumbe i ti exma ya ti exma xitsonga music awards no hayi sama leyi angu mi hleketa ku yona sama ya ximumu no so hi ta va hi ri ka Munghana lonene hi ta va yi ri hala a a a a bush hala hala mpumalanga mm. eh a thula mahaxi na n'wi loko mi lava ku ya kona mi nga ya ku xavisa mathikithi ende le ku ngheniwa mathikithi mm. unless loko mi lava ti-connection ku na ti-connection ta ku hambanahambana u nga kha tiva na swin'wan'wana van'wana u nga nghena hi ku xavisa xibubu swi le ka wena ku u lava ku fikisa ku ri oku salayo u ta nghena hi thikithi hambi wa ka ti vonaka munghana lonene u ta n'wi xavisela xibubu if u lava ku xava kunene va ku nyika mathikithi a yi swi tiva ta swi endlisa ku yini kwalano so hi ta va hi ri kwele wena kha hi tiphina ku ta va ku nandzha ngopfu ti-awards ma tutumana ti-awards mi kha mi nga rivali ne ku um vhotela mfana wa mina loyi ndzi nga ri munigeria um diroka diroka loyi ndzi nga ri munigeria mi nga ni ri va ku n'wi vhotela na yena um hi wun'wana wa kwala ka family u yo swi ndlisa ku yini a wu ni dirok
xi timi ku dlaya xexi yi a ah, hi mhaka tima
loko ko ko ko famba malayiti ni ko famba malayiti u ta vona matihlu ntsena na matihlu ntsena ni fanele ni n'wi tiva u va n'wi tiva loko diroga o teka xitlanga xitlaku la xitsongo xi n'wi languti xi ta ku vusiku xo bo xi paa loko yi humalana n'wi secha Hey, mi n'wi secha diroko loko xi ku yini xi n'wi languta xi to phaa xi hi ntima a hi nga tluli mzalo ya xi phaa xi hlanga so mi kha mi nga ri va ku na segment yintshwa yi tlangini namuntlha ya evunangeni mi cheka guys eh, segment leya yi tisa swin'wana swa matimba eh, yi analyza music a na ho nqambi va ta ku analyza ni ta va byela ni va faka ni ku n'wi analyzeni munhu luya loko no vona va nga ku yevuli yevuli ne A ni na ni ta vhe ni swi tiva ku ngoma, swi ri wena u khomise diro khavele ni ta swi tiva sweswo a a ni ma swi tiva ku xibubu a xa tirha Eh, xa tirha, hinkwako ti-connection xa tirha mm. ende va xi lava ngova fana lava unge hu- u va kotini Eh, va jojo va jojo Oh, ti vuya ngopfu. Jojo hi un'wani wa kwala ka ka Shangani gang, un'wana wa family. Ne? Eh girlfriend yale tshama yi rila hi ku kuma ti infection. That is infection. Ah. Ku nozolana. Eh, cause u tlela le na le, u tshama a ri busy le na le na le. So ti infection. N'wana wa vona a ta swi tora, a ta swi n'wana wa tisela. loko a ku thathala na yena a ku thathala Eh, wa swi a ku ti infection. Infection. he ha no u nge swi tshameli u nge swi tiyiseli a ku busy ka gatsa se a ri ka leyo mhaka leyi a yi ri ku trenda trendeni leyiwani ya tikanyana mm i ya malovolo ku na sesi un'wanyana ne u hlamusela timhaka ta ku u vitaniwe ku a ya mekapa makoti eh a ni na malovolo eh hayi swi ndlisa swona sesi leyi u ri loko a famba loko a fika la a yi twa ku energy leyi a hi yona wa vona a swi tiva ku leyi energy a hi yona mani mara a- a ni- u- u- u- u ta nyikiwa mali hayi loko u ri n'wansati vhele wa swi sensa sensa ku mm, e more especially loko munhu na muthotho wo huma mm, ku na voice ku na Ku ku na na mthotho ku na wun'we. vibe yin'wanyana ni nga yi twisisiku sesesile u ri loko a fika layani hayi va ku fa makeup yini makoti so andza ku ri surprise bcause um, munghana wa sesi loyi u te ri yini ni ta ku makeup Organizer. ni ta ku organizela wo ku makeup ma munghana wa mina ni wa lovoliwa Eh. a makeup a makeup a makeup u loko a makeup ku ta malume wa mani wa nhwanyana Mm. va fika va ku hayi xivongo xa ka mani wa swi twisisa? se va hlamula ku hayi xivongo xa ka swimanimani u ri loyi a makeup-ako a swi twa ku xivongo lexi yi nga hlawula xi Wa fana na xi xa mu- recognize. xi fana na xa munhu wa yena Ye. vayitwi mm. swi fana na xa munhu wa yena a ah, mara a continue a ni swi vongo swa tifanela eh, a continue a continue kha make up a kha make up i va tlhama malume va ku mzaya phela va le vukatini byona va ku tele na surprise mm. se va ku ha ende va fikini va kona le gedeni u ri lowa make up a heta ku make up a se a ku hani la mali se munghana a ni yena a faneke a hakela munghana wa makuti mm, va hakela yini mali ya make up se a ku ha hi le cash ivi luya a ku hawa mina a ni khomi cash ni lava mi sendela straight ekhadini ivi loko hayi mo ni fone munhu wa mina kike a fonela munhu wa yena makoti ku hayi sendani mali mi sendela lavo makeup eh. ivi luya ku hayi okay nda senda hayi ivi a vuya i nda sendela wena munhu wa mina u n'wi sendela wena alright ivi hipela va senda mali yi fika laha mm. u ri a swi vona futhi ku no mana xivongo lexi xa makoti xi taku mm, ku na swin'wana la ngatini ni nga swi ha xona Then u ri loko a huma, loko a ku tla, a kuma ku i va le vukatini bya yena, lava nga yima le gedeni le.
Vukatini bya lowa makeup artist? Bya lowa makeup artist. Hi vona va nga yima, a va vona va hahanii, lava loya, va malume kwalaya. U ri a nga ha swi twisisi ku maybe vo ta va ta lovolela un'wana wa jahake wa kwale mutini na. I va vutisa ku kasi mucati loyi a cataka la mutini i mani lowa n'wansati va ku ha i sindi a swi hleketa ku sindi ah. loyi i khale hi kha hi lwa na munhu le mutini eh. hi sindi lowa side chick loko a ku tla side chick hmm. yes yes loko a ku tla hi surprise leyi va le le ko van'wanuna va nga tinayina for makoti a kuma ku i omoda c9 mane
ya yeah. side chick u ri a swi twisisa ku hi Whatever. pela ne swibubu leswi a swi fani hi pela ku na swibubu mafumisani ku ku na lexo ya swibubu- private school Yeyi.
u ri loko a ku a fone boyfriend boyfriend yi ku a netolete a ku na netoke kahle he vavanuna oh.
Va- vula- va vona timbwana Vula- vavanuna timbwana na mhani ma triple six ma magqini a never
so loko ni nga endzhaku yi mara ku ri yi ri so mhaka hi ku vo ka mina Mm. muorganize wa makeup artist a swi tiva swilo leswi swilo leswi a ko va trap yo swi plana ku mm Nita ku organizela makeup artist a kha a swi tiva ku haa i la ku lweha find out mara ku hava ku i nga ti byela ku i wena hi wena main chick ivi se malovolo ma ya kun'wanyana ku na swin'wani. Swa humelela.
Swibubu leswi a swi fani. Hi laha hi fanekele hi ya conclude kona. Ku swibubu leswi nge tshuki swi fanile. Ku na swibubu leswi swa ku yisa mucatwini. Ku na swibubu leswi swa ku yi yisa a guest house.
I hope leswi i dyondzo ku hayi loko i ti vitana huluhulu ka n'wanuna wo ka a nge se za ku lovola hayi. Ya wa va hulu ne va tlhela va nga teki wena. Himpela.
Malovolo ma ya lika ma ntsongo. Vutomi i bantsi shame. Ni sure ku sesi luya u vheta a khoma na nchuluko. mi nga ku yini ku swa bola Ah, mi ni nga hlanya mi ni nga swi hahlulele kule le yi nga suka yi mi ni nga hlanya ni nga ni nga ni meka sure ku va swi tiva hinkwako laya ni vulavula ni ku e-e loyi i munhu wa mina ni tshama na yena le a ku na ku ta lovola laha ni nga diba mapoto ma homu ni nga diba loko ma mapoto ha vula yalene ku mi nga hlanya vavasati himpe va hlanya hi Mm. Ni tsundzuka papa tsako na mhana tsako. Ma yi tiva?
Na va tiva. Papa tsako na mhana tsako, papa tsako yi vuyile yi vuya ku kona yi kwatini ku a wena n'wansati famba la mutini wa mina. Mhana tsako yi ku papa tsako ni tleli ni tleli ro hetela ni famba. Eh na yi tsundzuka.
Ah mara hayi. U tleliwa njhani u kha u hlongolo mara.
a a ni vavasati ma swi tiva loko wo za u n'wi nyika xibubu mm. wa swi tiva ku hayi loko u n'wi khomini moya wu ta ehla kasi no papa liya already xitori a yi swi tivini ku mm loko no pfumela leswi hi loko ni fambile mara ku na vanhu van'wana ma ma nga vandla ni ma tlhe ma ku ma ku famba ma vona fana vo diroko i vanhu vo rhandza ku ya diplomati ma twa diplomati la ku xavisa ku xibubu hi thirty rand a ma kechi malisa lamaya thirty rand inana eh, ma tolovele ku ba swibubu swo hambanahambana so na kwalaya movha mi ku papata ku banani laha ivi je ba leta ku and sweswo na yimi kwalaya mm. famba vanhu ro hetelela mi ku a two round tsena ndi ku mbundlu ndi ku famba loko chaya why cause i vanhu lava nga tolovela ku tshama kha va xava swibubu swa ka mm.
hayi kahle kahle na vona vavasati va hlanya vavasati and futhi loko ka mhinga hi laha mi humaka kona mm. na muhumelerisi va huma ka mhinga eh. ve ha ku khendla ha ku khendla tiko leriya mhaka ku humelelini na ku na sesi un'wana a va ri ku rileni ka facebook va ku va lava ku pfuniwa hi ku vona va tlele hi ku lakatseliwa hi hi nyoka na vusiku ve ri va receive special treatment xa ku lakatseriwa Le ka private part ya vona hi nyoka na vusiku. Nyoka leyi yi ta as milorho kumbe swi physical va va va le ku swi tweni Loko straight. xitori munhu xi sungula ve ri xi sukela la xitori i vanhu va hala ka Josefa e-e va ka mhinga se ni Eish a mi nga la ta mi nga la ta hi dumisa ku biha already na already na na timhaka to tala lahayani tikinga ti tele ka Josefa mi nga ha yi faki. i vanhu va ka mhinga i vanghana vanhu lavani va ri vambirhi so ivi va suka ve ri va ya n'angeni ku va lava ku va kuma murhi lowu nga ta endla yini ku va attract-a vavanuna loko va za va tala murhi lowu loko vavanuna va va vona vo va nyika mali hambi va rhwembulela mara mali leyi va nga ta yi humesa yi ta va yi tele mm, vavasati a hi yeni ku tirheni a ni a hi a hi zameni le ka industry ma vona mali ya xibubu yi nge swi koti kwaswo leswiwani a swo vhele swi lava ku na swin'wana mi zamazamaka swibusiness a i nge lavi ku va na lifestyle ya le henhla hi xibubu ntsena ve ri va yi ngangeni mm. loko va yi ngangeni i nganga leyi ku hayi fanele ni ma xava makhandlela mi xava tidlezirina ni ta mi chelela swo karhi yi va endlela endlela yi va lunghisela lunghisela swi swa kona mm. hi kuma mi va mi tola laniwani a va ri va rhwembuleliwi vanhu ya lava mara mali a yi tangi
a ma vona tin'anga ne a so mara va zama va zamini va rhwembulelisa rhwembulelisa va mm. lakatserisa va lakatserisini a swi nga mali a yi mm. tangi a hi leswi u lwa ku hi ruza the prod ku ha e nkarhi yin'wani tin'anga ti ku byeli ti-consequence ku hayi swandla swi nga endli mm. swandla swi endla se mara Glezer ri leye ivi ri a chele swimhandzani swo karhi ivi a ku mi yi veka la ku dyambu ri tlhaku hi kona ma vona la ku fasiterini Eh. dyambu ro bo ri tlhava fasitera la yi tlhavaku hi kona swi ta tirha Mi- loko mi suka mi ya le ka khona etini mo thoti hi voko mi faka gon'weni mi ya kwele mi ta rhwembuleliwa va ta mi nyika mali ma twisisa Eh. so mara u ri loko ku kha ku famba karhi a swi vona ku no sweswi a swi endli mara a hamba a tlela a lorha tinyoka tsondzela vana va yena nkarhi n'wana loko a tlele ti pfuka ti lakatsa la yini mara a pfuka a kuma ku ku tsaka mina nga ri a ri hlangana a ri ku hlanganeni na n'wanuna mm. a lo rhabya rhabya bya bya bya bya bya hayi ya tika mara after loko endleni u va tlele ivi nyoka yi n'wi lakatsela milorhweni loko yi n'wi lakatsela a pfuka a tsaka mina nkarhi n'wana loko a tlela ku hindza munhu wa swo basa ka hindza kwalaya A swi vona ku swi swa tika leswi. Ivi hi loko sesi wa yena van'wana va nga tekiwa hala Venda, va va byela a kerekeni ku, Ndzisana ya wena u yi ko karhi a fika a endla swo karhi, hi swona swi tshikilelaka va mhana n'wina, because mhana vona u ri a va tshama se va kha va vabya. Eish! Kasi nyoka liya, se swi ti komba nga ri le n'angeni? yo va hungusela a ku swa yona yi nga ha swi rhwala leswi voko munhu hungusela va lava timbara ah, mara xibubu se xi tirheli mahala pfuka xi nga xi nga tirha up and down up and down a twa nga mali yi tata nix loko ku ri tikhilomitara yi ta ku se ti hela tikhilomitara leti a ti tirhi ku tirha a ah, se ti moxekini se ivi mara a ku yena after ivi a ya realiza ku munghana wa wena loyi a va nga ya swin'we mm. u yi kerekeni yin'wana a botsolini Va fika va n'wi khongela, va n'wi dilivhara. Ka swilo leswiya. A va fambi swin'we. A va fambi swin'we. Lero swi loko hinkwavo a va laketseriwa mara un'wana na un'wana se a nga ha byeli munghana ku, Munghana. A ku, Hayi, mina ni nge he swi koti. Na rhwembula loyi a nywaka navusiku. Eeh, na tona tin'anga leti minkarhi yin'wana i swikeme mhani, hayi mhani. Hayi i xikwemwini sesi. I xikwemwini, xibubu xa yena. for what
tikilomita ti helini eish Hmm?
se hi ya hi huma njhani loko hi loko ku ri service a ku na free service ya le mu- ya ya le garage yi a ya ha ri kona vavasati hayi katika dlayi katika a hi fambeni Hele. emitirhweni Hayi na swi twisisa ku swa xibubu vhele hi nga ya mahlweni na swona xibubu mahlweni obvious xa tirha xona ku tirha xa tirha mara minkarhi yin'wanyana hi fanele swi langutisa kahle hi swi xiyaxiya ku xibubu lexi ni xi tirhisisa ku yini ma swi vona i fanele i va i ri sure ku swilo leswi ni swi tirhiselaka swona se mi vulavula from experience ma ma ma va kombisa ku n'wina xibubu lexi wa mi xi tirhisa hi timing ne hayi hina hi ri xibubu xa gozo ku sebenzi ni tlanga mi futurerile le ka ka ka ka muzi leyi njhani mi nghenangi xibubu hayi
hayi leswiya ku nga ri swa xibubu leswiyani exi ma tiva na leswiya yo yo kombelanyana ti-favor ku exi loko mo hi zamanyana se hayi a ku nga ta va na chance yaleya xibubu kwani obvious i na sati ah, kasi munhu loko a ri na sati a ya ha tirhi oh.
Ma ni ta Ah, vula oh, mi- nini? sorry mi komba ku khomeliwa
a yi vekeni laha Ehe.
yi Danke. tshameni hayi Eh.
alright se sweswi i sonta namuntlha a swi na 40 minutes leswi ni ngi vulavulaka swo swi nga humeleli gwavulani muta gwavulani eh lowa tinyamu loyi a a rhwale mabokisi like two weeks back hayi na n'wi tiva a rhwale mabokisi
wanga ri ma n'wi chava a ni a ni- hi nga ha tala bya rhola tikhamera be ni nge koti ku yi hlamula ku a ni n'wi chavi so kumbe na n'wi chava bagulani ve ri a va tholi va yisa van'wani ku va ta va ta chubela ndhawu ya vona Mm. loko va yisa lava va kha va chubela kasi ve le ku yiveni ka material wo ringana 170000 hayi 170 rand 117000 ye va teka va ya xavisa scrap ya dijin'wana ve ri xi kumeka masati ma halaka gcr halaya Mm, a va ku va lahla u phala di va kumini
ni vona video di va vekile ndhaku leni ne mu n'wi vona ku laha a ku byabya nkuku Mm. va juluki no juluka a ti vuyi ku vuya laya Mm. so xana swi kahle ku loko munhu a ri ku tirheni ka ndhawu yo karhi a tlha a yiva kwalaya kumbe ku tirha mhaka leya ku ve mbuti yi dya la nga khungiwa kona eh, hayi leswi mina ni vona yi nga ri swi risk mina hi ku ya hi mina mm. loko no tshika no no no hayariwa kun'wanyana yi yi yi ni nga chava phe leswiya swi nga ku vangela even ti-problem to tlula leti i yivelaka tona ya hayi leswiya hayi ra phela a va ri ku dyeleni phela misa loya i munhu wa tizakazaka ta yena lero a wu ta tshama ka kuma ti-peace job hi salava ya mm, mm. mara ma yivini ma kumiwini va tlhela va teka i that eh, ve ri yini Ah, ti-product tetiya va ti nga yiviwa ke e minkarhi yin'wanyana na vona mani valungu lawa nga zi va yivela mani eish Mm, hayi vona loko u kuma ku a a nga bi tona i za ku hayi na n'wi khavurisa mani ma swa I boha teka. hakela kahle va yi salava a vanhu vo la ku roba roba va ee ee ee
a swo vhele swi yo kumekana na grid ma vona makwanga makwanga i xi xin'wanyana xa xa xa xa probleme ngopfu la misaveni xikulu futhi u lava ku kuma swo tlula leswi u nga na swona mm. heyi heyi heyi heyi ivi ku va na sesidledis la leyi mi ni nga yi susa nyipi ya kona
nan'wi na mi na tona mani e eh, na nomo ngopfu na minavo eyi yo ta mi manya n'wini ah!
va nge lunghi lama Mune mi hlayela xitori ku ku humelele yini mara la mhaka leyi nga sukela kona yi sungule laha ka ku ku vi na post yi nga tsaliwa loko post yi tsaliwa i ku post ya hi leyi yi tsaliwe it says Gladys unbreakable I will try ku hlaya ku hi kota ku swi twisisa cause marito man'wana laya a ma tshamisekangi swin'wana a swi khomangi swona but. Ndhadla, ku hi kota ku twisisa. Vo tsarisa ku yini swingoza swi nga khomi swi nga. Ah, maybe a va va va jahile loko va tsala. Mara va ku sis Gladys, ti influencer ta n'wina ta n'wina yi khomanini. Ta ka Gaza va teke nhlahla ya n'wana loyi, n'wana loyi va vula Thabang u postiwe laha hansi. A va n'wi user ene lava va hlayisaku n'wana loyi a va nga swi voni ku vo phutisiwa. Tinhloso ta ka Gazala ta Riphuthisi, N'wana loyi a tlakuriwa a yisiwa ka Mr Price a ya xaveriwa swikipani swo chipa, a xaveriwa KFC, a yisiwa na le sweswi a va ha n'wi tivi futhi a rezi.
Kasi sesi Gladys a va naveli ku ku nga va ku humeleli yini vona hi ku naveka vona? A ni tivi, kumbexani ko muprofeta? No, a hi muprofeta. Vo swi sensa ku u tekeriwi nhlahla. A va lavi ku Thabang va hi ku twisa ka vona va ri Thabang hi ku a nga ha ri ku trendeni vanhu a va ha ri na mhaka na yena so ti-influencer hinkwato ti nga ya laya i kokwani Chauke hi vona va nga n'wi xavela sivara wa mina va nga n'wi xavela mpahla Thabang va hamba va n'wi xavela na swakudyanyana loko va hlangana na yena Kokwani a va ngo Chauke yo sayina Mbuya.
contract a bela ku ya ku ri Eh. contract leyiwani ndzi ta hamba ni xavela thavanga mpahla ku ya mahlweni Hi swona. that time a va ku trendeni then va xi tsakela va va xavela a swi nga vuli ku ve ri ndzi bohaka forever heyi xikokwani cauke va tshama kha catcha smoke heyi heyi Yey. heyi kun'wana na kun'wana lomu va yaka kona kahle Xin'wana. kahle xin'wana thavanga a hi langutiseni ku i yini content ya thavanga Un'wana na un'wana a nga trenda hi video yo karhi leyi yi ngo humelela by mistake or Ehe. a trenda. especially loko mi kuma ku i munhu loyi a nga special hayi ku no la ku Yeah. ehe Na mi- like munhu loyi mi kumaku ku u special hi ndlela yaliya ya ya ku a hi munhu wa normal njhe wa ordinary so e sweswo swi nga endla ku munhu a a A na trenda. swo fana na mina sweswi vanhu loko no posta mi kuma ku ni na didi yin'wanyani la ko tani la swi nga endleka mi trend swi nga ndla ni trenda hi mhaka sweswo and just hi mhaka ku vanhu va vona something different loko mo, mo cheka than'we loko a trenda ko tala ti-comments a vo n'wi bula that boy e they were bullying the boy like okay i halo a hi dyini na hina hi 1966 i n'wana ya and va swi vona ku i n'wana msunduka va chingela antiku hi papa yena or hi mani loko va ku e mbewu ya wena what what antiku a va chingela mani i mfana loyi a xi postaka ehe loko va ku hi wena nghani ya ehe wena u yi nghani ya Yeah. aka ku a So, mbewu ya wena yi they were borile bullying the boy wa vona
mara vanhu vo tala va swi vonangi phela munhu wa trendana hikuva a kha buliwa exactly so Thabang a ngo va na concert leyi a ri ku yi endleni just that vanhu va heti after ku Appearance ya buliwa yena.
they va try ku n'wi uplifta ngo ni swi veka hi ndlela leyo you know what what ya swi posta sweswo va comment n'wi swa kuta va ku hayi ma ni twisisa mo hi twela so nyana.
Thabang laya a ngo va na content leyi a yi create a like vo n'wina hi swi tiva ku i mhani Dora like i content leyi mi yi create-aku you have to sit down mi tsala ku okay or if a mi tsali mara mi hleketa ku

swo byeliwa ku xivula leswi ehe then vanhu va ku no mwa- a nga ha vuli sweswo thava ya hi kose va nga sungula ku va ku a a hi zameni ku yini yini so yini vona lava ne mhani lava a va tshama n'wi endlela nchumu munhu yaloyo mara va le ku languteni ka ku mani mani u ya n'wi xavela yini. exactly exactly ene u kuma ku hi leswi yena a kotaka swona hi Nkarhi nkarhi wolowo. wolowo nakona swi ngo a swi ngo khomeriwa xibamu phela ku va endla vona vo twa from the goodness of his heart se Mani leyiwani yi te yona a yi nge buliwi hi Gaza just because loko mina ni post i screenshot xa yona ya post ni ku kahle i yini hlahla ya thabanga a no vutisa mm. ku na sesi van'wanyana ve ri i sesi ditlowu something vo famba hi wheelchair mm, yeah. va fika va khometa va ku himpela i yini talita ya yini ya thavana. Sweswo tsena. After Gladys a huma hi vona. Mhani va screenshot-a. Aah. Ya i xigono. Xigono xi ku yini yini yini yini yini yini. A mara mhani Gladys kasi a hi vona lava va vulavule thavana ku ve yini yini yini se sweswiwani se va va haa mhaka ya mhani Gladys mhani Gladys n'wana mhani. Se swi rhandzu sambo. Va nga swi ka swi va tlhava ku ri why va rhuketela. Mm. Man Louis. Mm. Ne? Eh, ba, ba, why ba roketela man Louis ya? Ai sesi.
Ivi ba fika tsala post sesi ranzo. Mm. Ba mi ri ku endleke yini sesi Gladys unbreakable tolo a ntwa mavava. Ha vanhu va comment va ku ha ba roketele siku yini siku yini siku yini siku yini. ivi yi vuye yi ku se yi fika yi phosa yi ku se mukhegulu wa tihlaya ta doka za a teketela ku tsoniwa hi ndlela liya se a yi hlamula eh. ku why a ya posta mhani lavaya va va ku famba hi wheelchair mm. yi va yi va posta mhani gladys ma yi vonanyana picture leyi ah, eh. yi ku hi ye gladys wa kolowa nhopfu yo ringana na ximovhana xa philani Ah, mara Se- pilani va a- se u nghene- maswivona pilani mara Se a- u- why va nghenisa Vona va ku manager? sungula va sungula manager loko se hi ta vulavula va ta ku ivi va yi "Ah, posta kambe mali leyi a yi se si rhandza va ku wena loko wo teka byongo bya wena byi chela ka xinyenyani ni xoko xi nga ha yi reverse
kama un'wana na un'wana ni ta n'wi ya ka Ah, ta n'wi ya ka gazo
hansi ya ndzi la bina mali cmc munhu loyi a nga tlulaka a nga ri endla tikhwayere ta le kerekeni se yi vuya yi posta yin'wana ya mhani gladys phela mhani gladys

jekejeke hi vona mani tlele tiva ku a ni byetanga hi munhu ene na chava munhu but ni ta huma ka swona leswi a yi swi yimeli se swi rhandzi sambo va yi winile game alala alala alala ah mara se month lady se yi nga ka yi nga tshiki nyipi ya le xikarhi loko munhu a yi sungula i fanele a yi hetisa se se si dledisa va vula mhaka ya ku ri tata siku leri va nga ta n'wi kuma rhandzu sambu se swi rhandzi sambu yi ku enchiwi njhani siku ra kona ri nga ta taka ya ti-threat ta serious
se ivi then se hi ve ya kuma ku se swi rhandzu sambu va blokiwini hi ra hi se swi rhandzu va blokiwini hi gladys o hi ro siku lera va vula rona se ni tivutisa ku a leswi hi nde hi twa ku vona va ku vona va chavisiwe hi munhu a va nge bloki munhu why va blokise sirhandzu mm. mm. Yaa! Haa!
A va ha tiyimelangi. Ku lava ku tiyimela. Loko u vona ku wa tisungula, inga, inga loko se vanhu va ta kahle hi, hi, hi ndilo, inga. One thing ni nga xi realize-a, ka Gaza ne, va hyper na thyaka. Umm, hayi sweswo na swi vona na mina. Va hyper na thyaka. Swi te ngopfu futhi.
Hambi u kuma ku swilo a swi nga zi swi fita, like mhani lavaya, why va, mina, question ya mina ni nga yi tsala, yi fana na ya mhani, a vo ti rhuketelela mina ke ke? ma vona vo swi ri vo lava the weakest point loyi va nga n'wi vona nga ri i easy target va ku ni ta landza loyi hi ku loko vo landza n'wina na n'wina mi ta va gonya henhla ka vona mi va ah, byelana mina ni busy ngopfu sweswiwani mm. se ku na van'wana vanhu van'wani a wu ze va entertaina at the end of the day va screenshota swa vanhu van'wana va swi posta then why va kwata ku posta swona and then hi questiona mahleketelelo ma vona My phela God, eish ku na ku na mihleketo yin'wanyana ka gaza ya ya ya ya ku ya entitle a ni ti ku i entitlement Ya, or yo yini munhu ya ku loko a munhu va tiveka. expecta ku i loko u ehe. tiveka awu, loko u tiveka va expect ku fona leswi va swi lavaka na loko va ku vo nga ri i yimi kahlenyana loko va ku vo i ndlangha xanyaxe movhana a hi ku loko u nga xavangi ximovha va ta ku a ah, wena ni na ndlala he yini yini loko se ku wa hi kumanyana va ku a nga sapoti a nga pfuni van'wana na vona a ah, kahle kahle munhu u nge n'wi tsakisi mara munhu loko a nga sapoti wa byeliwa diroka n'wana lowa ka matsotsosele komba a hlayisiwa a hlayisiwa n'wana luya Oh. ya hikuva ni loko jirho ka yi kha yi chela laha a yi swi tiva ku yi endla n'wana avele Tsotsi loko a za endla n'wana wa leswo kula hoyi swinene. hoyi mina ni nga So- swi tivi swaku ku va na skim mafenya Mm. mata skim mafenya hayi nanguti lawa tikhiva na yi rhandza content ya misalo ya tsakisa mina hayi dyo dyi- dyi- dyi- dya hlekisa blind Se mara dyi na skim mafenya, misava lowa ni nga swi tivi ku a va swi mina or a ku ri content na ni vone va teke screenshot xin'wana va ti posta vona va ri na mhana vona va posta na 8000 lero va sendi 8000 va sendela mhana vona mm. loko a ri ku fambeni ka siku laha hi kuma ku hayi ku na un'wana hina nga posta the very same, same screenshot ene xa yena xi fiki eli se hi nga ha swi twisisi ku ku endleka yini va sende ti-8000 hinkwavo yi mm. tsala na ku mami like kwalwa Different, a nga i tsala mani? ku mhani nyana Hayi, sibelasi ke mvanyana va tsala ku mhani or maoledi Mm. mara mami leyi nga tsala i m o m m m y na luya n'wana a tsala m o m m m y like Yeah. ti-triple m swa humelela it's not a problem a hi spelling eh, eh, i ring- spelling xa rhongo Mm. u nga ku leswi u swi lavisaka swona mara

se lero a vo hi tsakisa a sweswo hi va na pressure phela ma hayi phela na na na na na ma swi vona ka Facebook na mali swi la tshama yi ri le ku update kha yi posta mm. posta nyana so kumbe xana na sweswo va ku ti postela va ku hayi va ta kuma nyana mali vanhu va ta like va comment ma swi vona mm. mm hayi hi kha ka timbirhi ta ku ya ku heteleleni ne mata ku na mhaka yin'wana yi nga yi nga ni chavisanyana Ku na mhisa yin'wana va ri i Triggs Ridge, a fika ku, A hi vulavuleni hi leswi ti-ex ta hina ti nga tshama ti swi endla ivi hi tshama, hi leswi a nga swi vekisa swona. Ivi ku na un'wana va ri i Xongotelo, i Brian May Xongotelo, u huma ka Govhu, Xongotelo. hi loyi a nga tshama a endla ku ni trenda a kha a tikhoma hala mahlweni a ku xa gaza bosh a kha tikhoma hala mahlweni eh, ni xa gaza bosh hey ni ve ni ya na landzula ni a a ni n'wi tivi waloye a ni mbe ah, ma landzula mi tshika ku teka xibubu mfale mu fungutela na n'wina eh eh eh eh eh, eh, eh mi pfa mi tlela tlela na masandhazi ndzi rhandza xibubu mina mina ni munhu wo va mi tiseli xona henhla ka tafula hi plata va ku hi lexi never a mi mbundluseni a ni nge mbundlusi e wa trenda se Ibrahim ne life ka yi ku yi hlamula la henhla la yi ku hayi ku na un'wani ni vuye ka vona hi December xitori lexiwani xa December 2024 mm. ha swi va kahle loko ni vuyelile ka vona leyi boy a hi khomela na tifoni a ni cheka everything xa yena Mm.
a ku le ku nambeni ivi ivi- ivi- ivi- ivi nhwanyana loyi a ku ivi ni kuma nambara ya un'wana wa chomi ya mina wo pfempfa vupfi hambi a hleka lero a vula ku nhwa eh, xongetela a vula ku ka foni ya boyfriend ya yena u kume nambara ya munghana wa yena wo pfempfa vupfi Hambi STI ya njhani yaleyo pfipfipfisa na vupfi. Hayi, hi kombela ku hlamuseriwa. Leyi a hi yi tivi kumbe ya ha ku ya ha ku ya ha ku sungula kumbe i khale yo tumbetiwatumbetiwa. Se u ri a vutisa boyfriend ku ni vutisa ku why nambara leyi yi ri la ivi loyi wa kona a ku a ni swi tivi mina swa nambara yaleyo ku yi ti njhani mara maybe hi ku u huma hala ti-age chomi ya wena maybe yi nga hi hlangani kwala ku fambeni ka vutomi. ne se ivi a ku hayi hi va swin'we swi famba swi famba swi famba swi famba ivi hi ya ni le mangombe makuta mangombe hala giyani mm. hi yamba ku bob ya ha swi kha ti phinda ivi se ko se ni ya kuma timeseji to ka ti nga hlangani ho cwa ku hi ta hlangana ka mageza a ku ni talelwa lero a va swi vona ku swi vula ku mi boyfriend ya yena ya ha mbundlusa le ka chomi le ka chomi ya yena leyo pfepfa vupfu
a ku sefi u ri va holova holova ivi then a ku nhwana leyo hi ku taleliwa ne mm. a organizer fast fast ka mfana un'wana a n'wi lava a ku mfana luya A ta hi Armashesha. He bot! Nchaweleri i mani wo famba hi Armashesha ka, ka Khakhala? Ya, wo famba hi Polo. A wu tsali ku u telu hi Armashesha n'wana nga from ka Khakhala. Eh. Ya n'wi mbundluza ya mfana luya. Ya mani? vito leri a nga ri vula mm. xana xongotela u vula ku mufana loyi hi yena a nga n'wi landza a n'wi mbundlisa a ri vukatini na a ku a ri maxaxi hi ntela from khakhala ni ri loko ni vuya ni vuye na vusiku kha ku la ku boma malevhene ni kha ni nuhansiha hi leswi a nga swi tsasa swona u ri a kha a nwa a siya se ku va draw draw boyfriend yena i bichomu ya yena na yena u ya tlangisa xibubu Ah, mara mara hi ma- Vavasati ah, timbyana. eh, vavasati na vona mara Vavasati hi ku timbyana. vona ka mina ni twa nga swilo swo fana na sweswo loko u za u kota ku swi endla sweswi nawu nawu i swilo leswi emihleketweni a swi ri kona minkarhi yin'wana ku e mara boti loyi mara boti loyi hikuva ni navela mara boti loyi se i za i kuma opportunity i vhe ku na yi teka I ku haka ya mpundlusiwa hi ku hayi khale n'wi navela buti loyi hayi hi ku vona ka mina a mi tshama eh, va mi bayizisanyana mi za mi navela ku ya mi pundlusisa
loko bayizisiwa u va u kha u twa ku vava wa hleketa timhaka to mpundluseriwa a loko hleketa timhaka to mpundluseriwa swi ri hayi khale hayi khale ehe a wu twi ku vava va ko xibedhlele ku va hi va even na mbundlusisa na mina
problem va mbundlusa mani va mbundlusa wena u ta va rati ku e na mina ni mbundlusisini ya na mina ni mbundlusisini ah. mm. so loko ho lava ku va fe hi ndlela yaleyo va ka khakhala hi ri um vutomi i vhilwa mm. leswi mi nga mbundlusela va twa munhu thathani screen va ka kakala thathani screen va ka le kakala ma leswi mi nga swi endla a swi kahle Mm, hayi mi- mi mi- mbundlusi vukati bya un'wana eish mativana mi onhile Mi onhe mani ngopfu. mi hlaserini mara kumbe na va bote mi kuma ku va va nga swi tivi so ivi ku pfuka picture yin'wana ya brami na mgobozi phela mgobozi before a va mgobozi a hlaya content a ri mprofeta mahemba a ni yombi lexi mprofeta njhani hayi sniper swi yo Mgobozi. fika swi yo fika swi ku humelelini hi lava se kumbe xitori picture ya mgobozi mata xi ri serious ne u swi vona ku hala mgobozi a xi hlambixiwa xi xele debenjo prophet a ku Eh. swa murhi leswiya se a ku ri mani prophet mgo prophet mgob hayi no a ku ri prophet eh, maluleke prophet w maluleke the sniper the bulldozer Eh, the ororo of our time halala Mm, mgobozi se xana ku humelele na mgobozi veri a ku ri muprofeta ne se mugobozi xa a xi endla mm. ku na misan'wa wa wa hloko n'wana yi nga nga ri yo endla wa bibele ne ve ri i a ka njojo ah, matiko rin'we ah, vafambi va ya a a muleji ku na ndhawu nga ve ri le muleji yi hala pulukwana mm. va ya muleji se a va a fika mugobozi a organiza vanhu va hala ka vona ne se a ka njojo a acta a ri xilema a ka famba hi wheelchair se laha loko profeta mugobhozi yi teka xi ku ra ba ba
a ku tlaku e a xi n'wina lexi fa xi ku come out come out ma vona ivi a kanjijata a ta yima ka ku mara a endla ngariwa mara tikereke a endla nga ri wa yima hi ta va ku vanhu a va believer ku swi ri mugobhozi i mprofeta wa mapela is the nandza of god ma vona Ka zwo planiwa. Leswi vanhu va lava ku ma singita. A vo ha. Se problem ma ta yi vi kwihi? Va ndhawu yo karhi mi kuma ku lowo wo wo endla sound a nga se fika. Na kwalawani ka Shangani Gang, a ka Njojo hi wun'wana wa vanhu lava a dila a dila hi sound before hi n'wi tlakusa. Alright. A dila hi sound i munhu wo tiva sound. Se a ka Njojo a fika a prepare-a sound, a pulakapulaka a heta a tshama ka wheelchair ya yena. Se vanhu loko va fiketela kerekeni laya, ivi ti-mic loko ku ri ku ri busy na laha ka ku khongeleriwa khongeleriwa.

a ta endla bofu u mi bofu joni Ah, Thirteen, a va ri a kombela. bofu, Joni. Eh, misalo ya ni Mm, ah, i swo goleni xa mgobozi mgobozi ni loni vulavula ku yena ni n'wi cheka levhu ra yena la a ka ra ha mili i xipedi xi nga tsuvula laya a ni mhaka yo loko wo za ku vavisa laha nyama yi vavisaka yi khoma a ka ha mili nchumu vya swi yo yini hi loko va biwa le va ri ku ekuteni kona

a nga a nga va lava profeta a ni wa ti tiva na wa ti tiva hi leswi a hanyisa swona u hanyi ngopfu misalo ya se nkarhi lowuya a ha ri busy hi swona a nga pfa sola vaprofeta van'wana hayi a va nga profetiwi a va nga soliwi a sweswi ku nga kumeka yena se vaprofeta va va va jawani my bulldozer go deeper papa he a ti vuya ngopfu eh ka mgobozi ni ta mi lavula na ti-video ta kona ta mgobozi a ri kerekeni kha xi phuxa fire yin'wana heyi a va wa ende vanhu Ah, mara a ku ri ne. ku ri wa xi- a ku ri xiwachu xa le xa le durban because ve ri vanhu va ya durban va landza mirhi yo va kota ku profeta na swin'wana na swin'wana se xo a xi hi landzikweni a xi landzikweni wo hetile u dzudzeka no kwalaha ka jojo a nga fika a tlakuka xitulwini hikuva swi nga moxa kona jojo na ye mara a nga moxa hasl mara kumbe xa sweswi ku nga va se hayi a xi ta xi kha xi fambela ni ya ka vo pastor agiyazo liyani ma swi twisisa a ta ri vudyeleni bya le henhla ngopfu Ah. so okay guys eh, a- a ku ri timhaka leti ri ku theneleni kwala vhikini um kwala ka gaza na tin'wana na tin'wana ta ha ri kuteni ko va ku lexi xi toki gaza ni vhiki na vhiki Ta- ku ta swin'wana na swin'wana Leswo- Ah, ta ta vuya ka gazo hayayayi yeyeye e mara hayi ngoma liya Eh, i khetha na na na na na chave u humesa album ne Hayi, ji- album leyi humini yi duma siku rin'we ntsena hi nyamala leyi nga ri hayi tshame va kona a ni voni kun'wana ka tikhomente va ku ku na we chavi wo hlola yini kunene ni swi vona wanye chava tshama ka hlolahlola hlola rivonia ka rin'wani ka rin'wana a hluvula ri lafi hi vona ku a nga byevulangi na wa byevula hi la mahlweni a chavi ta vuya la Ah, a vula yena loko a ri ku vhiki na vhiki ta vuya ka gaza a vula yena ya wa ti vuyisa chavi ka gaza movhe ta famba ndlela yaleyo ni ku la hi le ka history u swi twini mi kha mi nga rivali leswi hi nga mi byela ku ku na event ya jejo 19 ku tlhe ku na tiawara ta ka munghana lonene hi ta hlangana nkarhi lowu taku danko